Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Jek tiftakru, l-ġimgħa l-oħra għamilna Biċċa silta interessanti mill-fatt ta' Ġużeppi u Marija li għannilna Zaren mifsud ta' Vestru. Zaren nistgħu ngħidu ħallilna wirt interessanti għal min jiftakru naturalment imma tajjeb li f'din is-sensiela twila tagħna rridu nħallu eżempji ċari tal-għana tiegħu. Aħna ġa smajna, għana spirtu pront ma' għannejja oħra, qabel fil-programmi u l-qoddim nisimgħu żgur iktar, imma llum rridu nisimgħu lilu biss bħalma smajna ġimgħa l-oħra anke fil-programmi li ġejjin. U sa nkomplu t-tieni taqsima tal-fatt li għandna ta' Ġużeppi Marija. Illum reġa' għandna wkoll il-ibnu, il-Frans ta' Żarent, ta' Vestru, u l-Karmnu li kien ukoll ħabib kbir tiegħu. Nilqakom għandha l-programm u jekk eh, ngħid jiena li il-fatt tgħallmu bl-amment, imma naħseb ukoll li hu jidher bl-ideat tiegħu il-fatt il-mod kif qed jgħanni, il-leħen huwa tiegħu mhux ta' ħaddieħor, x'taħseb Frans? Da żgur, naqbel miegħek mija fil-mija. Jew tant kien jidħol fl-ispirtu missieri, kienu jaqrawhomlu u Tant kien namrus għall-għana u kellu qalbu kbira u moħħu kien hemm. Li kien jirranġah, raġa biex kien iżejdlu 10 u 20 strofi. Sewa. Tifhem biex ikompli jibbildjah. Iħawru sewa. Iħawru. Sewa, u il-mod kif, anki kien mod kif qed ipoġġi l-klima, xi naqta' attent ħafna l-ġimgħa l-oħra, kelma wara l-oħra qed jibnieh. Ġifieri mhux la qed jaqbeż għall-volja jien l-ġrajja ta' Ġużeppa Marija ma nafhiex, imma tinduna li hemm xi ħaġa qed tkompli, ma tiqafx. Żgur, għax jew bħala li kien għannaj, kien jaf x'jrid waqt l-għana, allura kif qed tgħid inti, jibqa' tiela bħal min jgħidlek tarġa' tarġa'. Tifhem, jibbieda minn meta kienet żgħira u baqgħet tiela U u kien jgħid għaliex dejjem irridu bit-traċedja, l-fatt għax l-erba' fatti li semmejt inti, il-ġimgħa l-oħra, mhux erba' semmejt ħafna iktar, xi sitta, kollha jispiċċaw bit-traċedja, qatt qal xi ħaġa fejn jażilhom hekk. Lew pereżempju qabel kien kien hemm da ċirka semmejnih fil-bidu, ġili kien jixtri dal-faxxikli. U kien jgħidlu żerin kienu jintaqgħu ġaħanu tal-pjazza, kien mm. kien bih il-ħalib bil-mos barra dik il-ħabta. Kien jgħidlu żerin jgħidlu xtrajt fatt Ħalli nsammaħ hawnlek kellu jaqra hawnlek arm. U fit-triq huma u sejjer. Ma huwa u sejjer ibih il-ħalib bil-mo stess allura. Bil-mo dak kien hemm ħanut ġal-pjazza eh. ta' Fortun. Fejn knisja tajt. Fejn knisja. Ta' żejtun. Ta' żejtun. U kun jintaqgħu hemm kulħadd jieħu xi u eh. kafje u pestizzi u eċetera. U kien hemm dak armu ċirkes Għalli jaħfrilhom mhux ma jgħid ukoll. Kien jgħadlu żerin jgħadlu ġieli x'jgħidu l waw, fatt. Kien jaqra xewlu u jieħdu t-tew jitħattu dan u jibilaw, tant kien hekk kellu spirtu ġa fih. Jaqra xewlu darba tnejn u l-għada aktar xan eħja l-pitada. Li momorizzuh. Karmis inti bħalna smajtu u inti tikteb ukoll il-fatti. Taħseb li l-mod kif qiegħed jak jiżviluppaħ biċċa biċċa taħseb li jitla' iwassal. Iva. Għaż-żaren kellu waħda ġa fih. Illi u kellu l-vuċi. Mhm. Issa barra l-vuċi kellu teknika kbira ta' kif juża l-vuċi. Mhm. Allura, skont ma qed jgħanni, juża t-teknika. Mhm. Allura kien jieħu fit-tul u ma jgħajjiex għax kien jaf jibni. Mhm. Fil-fatt il ħin kien iwaslu kif iritu. Għalhekk u meta kien jaqru umlu jgħid mela Dun jekk inżidlu hekk u hekk jiġi jisbaħ u kien iħawru. Mhm. Allura mbagħad u tant kellu fiduċja fih innifsu li barra li jħawru mhm. mill-istess fiduċja kienet toħroġ il-vuċi u n-nifs u t-tul. Sewa, ħalli nisimgħu issa n-nofs tal-fatt li ġasmajna nofs li ġimgħa l-oħra U naraw fil-fatt kif sa jispiċċa dan il-fatt naturalment kif ġegħedna fatt traġiku ta' Ġużeppi u Marija. Eh, min sa jdoqqaw Franza eh, insejna. Grezju ċanċa. Sewa, Grezju ċanċa. Dan huwa daqqa prim tajb ħafna. Daqqa prim kien daqqa zejtoni u għallef l mejet ukoll. Miċi tlis snin, naħseb ilu tlis snin. Sewa. Kien kit arrest wieħed mill-aqwa li kellna ġa zejton. U kien janni? Kien janni la bormiza u kollu kien janni jasabiħa kellu leħnu ħelu. Tajjeb.

Għandi mistenn. Mela dak kien Zaren, mifsud ta' vestu li għannilna it-tieni taqsima, aħna għamilni taqsima li xuba għaddeja dritt għax importanti ngħiduha, tal-fatt Ġużeppi u Marija. Issa Franz u Karmnu nistgħu Fil-ħin li baqgħalna, nitkellmu ftit fuq kif hu speċi għadda l-aħħar snin ta' ħajtu. L-ewwel ħaġa, Franz Gilli tkellem hekk fuq kif kien imur ma', diġà semmejthom kemm kemm fil-bidu, ma' Pawlu Sejkel u Pawlu De Gabriel ilbies u mal-għenejħu ta' żmienu. Hekk qatt semma xi fatt mhux tas-soltu li. Ejwa, pereżempju ġieli konna naqbduha fuq dulana, konna nkunu razzett. Jiena bħalma għedtlek dejjem ma' saqajh neħilbu l-baqar u r-rabba u eċċetera.

Hu kien qal li fuq il-kadenza, qatt qallek xi ħaġa li hu li hu ħoloqha hekk għal għal spirtu pront? Hu kien jgħid li qabel kienu jintaqgħu jagħdnu, eh, ank- inkluż hu, Eh, u kadanza ma kienetx issej. So, Kienu jagħtu l-bona sejra laħ- minn kien jgħanna l-aħħar so. u u jtiqa fem. Mbagħad darba hu ma nafx kif Kien għamel kadanza, u kull ħed kien ikkupju għax inogħġbot. Ġili kun jgħadu l-użerin għamel oħra, għamel oħra. U baqat saġġunu tam qazza tal-lum din il-mada fi ta' kadanza. Spiritu pront, għajt il-karm. Kompli fej u l-Frans tal-kadanza. Dik, fl-1929, mmur l-ura qabel twilet zarjen, kienu tal-għawtu nes jgħamlu d-diski. U kien għaw għannej George Cremona, mlaqqa mill-joċ, mir-rabat. U kien jgħanni l-fattijiet. U kellu il-vuċi u l-ksur bħal ma kellu għalla jaħfillu zarien. U peress li kien jgħamil il-fattijiet, Ġorġ kien jgħamil gadanzi. U għandu diska. U kien għamil gadanza fija do Ġorġ. Mhm. Ġifiri ħafna żmien qabel li don. U l-għanneja ħat, ħat, ħat, mux billi jgħidu ma għamel il-gadanza. U niftakar il-żaren jgħidli għalla jaħfillu li kien hemm karmnu tal-ħaxix kien wieħed mill-majjuri li għanni fil-oli, għalli fil-oli ma kienx għanni ġifiri. Odu, l-lew mem sommi? Odu msemmi sallu ġifiri l-għanja tijaw msemmi. Zurriqi, zurriqi. U darba għedin jgħallu għank li għalli tal-bajt? L-imsida. L-imsida.

Daw is-snijat ridu jinqatew. Li mhix hu għamel gadanza. All right, emmi tal-Ġorġ il-Joċ. Pero jiena kif ktibt fil-poezija li ktibt lilu, li hu xandara l-ewwel. Ma tafx bejt jom ta' kien iż-żmien hekk. Għallek hekk xi darba. Bejt li 42 sena naħseb. Ilu 40 sena. Vedin nejdu. Ma dik l-ilma. Il-sommi 59 u 60 bejt wieħor. Ilu hekk, bejt 30 u 40 xara. Hemm aħna. Għaliex. Eh, kien dik il-ħabta li kien xtara l-hostel utility. Mela, 40 sen ilu. Għaliex eh, dak iż-żmien kien hemm fiċantar. Emmek, fil-Viktor Galdas ma għalija. U għafeċantar, għafeċantar kien jitla għalajħ fil-lu għawdex jirrekordja l-Everest, issa er- Fredo l-Everest. Spitieri ilu mejjet, doxxar novembru, ma nofx id-data eżatti, ma nofx li doxxar. Ilu

It-tejpijiet minn hawn, il-gażettes bil-għana minn hawn kien jgħanni hu, speċjalment l-indrin tal-musta li jaħfillu lil namru li jaħfillu wkoll. Jiena kien nas kalambja żoru ta' ħalaxa, kien jagħmilha l-gadanza. Sewa. U intom hemmhekk ma bdejtu tagħmlu wkoll? Għana kienna nagħmlu għax żoru kallu leħen u żoru kien kapoċi jagħmilha u kienna nagħmlu għaw koll. Ma għamiltuha probabbilment meta wara li smajtu l-żarjen fil-dafel. Xidillek Wara recordings tiegħu eh, speċi. Infatti ġiele konna mhux qed ngħid hekk għax it-tifel tiegħu, kienna noqogħdu nirrepetu l-gadanza stant kien jagħmilha ħelwa li kienna neħdu pjaċir nisimgħu jagħmel gadanza bes. Wara li ndoqqu t-tejp nerġgħu irraġġaw allura noqogħdu nisimgħu il-gadanza għal erba' sitt darbiet. Speċi kien hemm skop mela għalfej wieħed jgħid l-iżgħarin speċi kien il-mezz li ħanejdu hekk adatta il-kadenza tal-joġġ u għadda taħal ispirtu pront. Jiena fil-poeżija tiegħi kif qed qabel. Meta ktibt dik il-poeżija hemm eh, minn għalija għal festival kienet fil-ktieb. Tas-sena l-oħra. Tas-sena l-oħra. Qed ta' dis-sena. Għax għana għedin nirrekordjaw f'Novembru. Sawa. Eh, Disaw design u dal-programm ħin jistama fis-sena 2000 tajjeb. Qed Xandall l-ewwel gadanza. Sewa. Tajjeb. Għat kull minn dawk li semaw gustaw u la għanna jibdew jimmetaw xi ħoġa. Sewa. Jifieri ma nħoss li għatta ħażin. Issa, Franz, l-aħħar snin ta' ħajtu, naf li aħna l-ġimgħa di aħna ġun niltaqgħu Sewa. biex nitkellmu fuq u nisimgħu it-tieni fatt tiegħu, anke l-ġimgħa ta' wara, imma jixraq li wieħed ukoll jitkellem fuq l-aħħar snin ta' ħajtu u baqa' qed tinna l-ewwel Janni sal-aħħar ġveru. Sewa. U għajli. Tant li baqa għarni sal-axħar, ġifiri, ħanibda mill-axħar. Meta kien l-isptar, kont immur naraħ, jiena kont naraħ ġili darbtajn kull-jum, kull-jum kont immur u ġili kont immur darbtajn. Ġili kont nannu, najdlu, nannu t-nezer jien, xe kont najdlu. Kien jgħid li bda. U nannu ġili konna nannu t-nej kol wieħed, tlita kol wieħed. Ġifiri, sajju me qabel mit, dejjem għannejna.

Tajjeb. Ejwa, ġifieri l-għana kien tant kien ġa fih u kien jgħid li Ew kell meta kell isptar bida jħossu jaqta' lura. Mhm. Però kellu tagħma kbira kbira li joħroġ u joħroġ mal-għanajja l-aħħar ġimgħa li kien qata' qalbu. Mhm. U lej li kien jgħid li kien jgħid li jiena mewt u inti lana bqa' segwieħ. Jgħid li ħalli tkompli fejn ħanħellijin. Infatti jara kemm veru li qed jgħid Fransu kan kienu mimli bil-kuraġġ. Darba minnhom kun qed naruh. Jinwa kien timur ħin ta' filgħodu jien. Għallej ġib in-ninu rajsu. Għallej għax issa kif noħroġ minn hawn qal nagħmel video miegħu. Hm. U ninu kien iħebbu kien u mort fl-għaxija l-garax ta' ninu għatlu nin. Ekku għek, għalli għadem murru. Għallu għallu għallu s-sana għallu video għallu

Kunna minna program, xi ġimgħa qabel daħal l-isptor. Kunna munna għaw xandir. Iwa niftakru da kontu għamiltu ħana mħarrek. Sewa ngħid? Ejwa. Għamiltu tnejn li jew. Kunna minna tnejn, għam minn jobbej tlieta. Jien. Jason? Jason tan nekos. U oh, sir. U oh, sewa. Kunna minna ġiex programmi u kienu ħob pjuċer bihom u kumberazzjoni wieħed minnhom qabdu badnja fuq l-għanna ja li modhomx maħna. Sewa. Semmew il-Pawlu, Semmew il-Pawlu l-Bis, l-Rogel, u semmew xaħna joħra ġifiri. Dak kien xi ġimgħa qabel daħal l-isptar. Ta' min kienet l-idea li tagħmluh mħarrek? Għax ma tantx nisimgħuh u għana daqsa bih ħafna u safra tant. Ejwa, dak kien daħlejġa l-istudio hemm u kien hemm Roni x'Roni kien daqqinna. Roni kallej tal-musta. Eħe. U pullu minn għalija u salvu tanti. Sew. U kienu t-doqqu du stejta daqli bdew li għanna fuqu.

Let's go, Veru. mbagħad, mbagħad meta ndaqqu da ġiex programmi jew kien ġol isptar, jew kien għamel fuq li show. U r-rekordjaj ta' min u xtajt kazet zaj u sammajtulu. U kien hu piċir bih ħafna u golem. Speċi, eh, u għarra li għal-kem kien xie, pero Let's go, l-għana let's tijaw go. kien Għax għadu jew- jivvampja fih, eh? Għax jew il- L-ispirtu tal-għana baqa ġa fih sal-aħħar momenti. Sal-aħħar momenti ta' ħajtu baqa ġa fih. Issa kemm l-aħħar kelma li tiftakar konna l-ewwel darba li wara l-festival konna morna Raguża aħna u kien ħab jiċir ħafna u għalkemm kellu 77 sena. 75 sena. U speċi sibna daċċej tal-problemi nħabba li ta' biex jisifer, pero kemm ħagost.

Meta ltqajna kien tħattna f'dok il-post ġarakuza stess. Meta wasalna u ntqajna max dok ix-xieħ fil-karozza tal-linja. U dok ix-xieħ kellu 85 sena. U aħna għandna jnilu għanja bil-Malti. U bida jkanta

U ġie ġra ma' ġenbu ħaj jisimgħu dak qabel wieqf hekk u beda jgħanna bl-isqalli u Eh. għalli jara xi ksur għandi. U kellu 85 sena. Ejju, ejju. Għal mela jgħaddini niftakar. Infatti, eh, tant, tant morna, morna tajjeb fih li eh, kważi ċassajna ħna kif mar. Insomma, ikonu nieqfu saw, inkomplu kallajiet il-ġimgħa d-dieħla nisimgħu fatti oħra minn tiegħu u lilkom iżis semmija nisedinkom għal dak il-programm.

Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqaqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.